Çeşit türlü devirlerde Qırımnı ziyaret etken siyahatçı, diplomat ve missionerler Giraylar devletinde qadınlarnıñ alına diqqat eteydiler. Özüniñ memuarlarında Olarnıñ qayd etkenine köre, hanlıqta qadın serbest edi. İçtimaiy ceetten qorçalanğan ve diger şarqiy ve ğarbiy ülkelerde olmağanı qadar, Qırım Hanlığında qadınlarınıñ aqları çoq edi.
Qırımnı ziyaret etken seyahatçılarnıñ aytqanına köre, patriarhal qırımtatar qorantasında qadınlarnıñ rolü büyük ve atta esas ola bile edi. Qadınlarnı mında pek ürmet etkenler.
Şeriat qanunlarına köre, Qırım Hanlığında qadınıñ miras, talaq, mal-mülke saiplıq, alış-veriş kibi ve bir çoq diger aqlarğa saip edi. Bu serbest bir qadın edi ve, elbette, tarihta özüniñ izini de qaldırdı. Bugün de bugün, ne yazıq ki, bizler özüni ilim, sanaat, iqtisadiyat, siyaset ve Qırım devletiniñ diger içtimaiy ayatlarında köstergen episi qadınlarnıñ isimlerini bilmeymiz. Bularnı bizge daa ögrenip almaq kerek olacaqtır. Qayd etmeli ki, bu saalarda sadece han qorantasına ait olğanlar ya da devlet erkânına yaqın olğanlar degil, adiy qadınlar da meşur olğanlar. Beyhand Sultan, Dilâra Bikeç, Ümmü Gülüsüm hanım kibi qadınlar, çeşit türlü devirlerde yaşap, özüni farqlı şaraitlerde aks etti. Amma olarnı bir şey bağlay, bu olarnıñ içtimaiy alı ve cemiyette, devlette büyük tesir saipligi. Qadınlarnıñ qırımtatarlarnıñ devletçiligi qurulğanı ve inkişaf etkeni vaqıt qoşqan issesini unutmaq mümkün degil. Bu künümizge qadar saqlanılğan malümatlarğa köre, Hanlar sarayınıñ pencereleri artında Susqun ve yuvaş qadınlar degil de, atik, mustaqil, ömür arqadaşı, ağası ya da oğullarınıñ işine qarışqan qadınlar yaşağan.
Hanlıq devirinde qadınlar meselesini añlatqanda, elbette, harem mevzusını da kötermemek olmaz. Harem, bu, erkek imayesi altında qadınlarnıñ bulunğanı mekândır. Adet üzere, harem diger közlerden gizli qalğan, haremde bulunğan qadınlarnıñ yüzü ve ayatı gizlengen bir yer edi. Bu sebepten avropalarınıñ tasavurında haremde yaşayış çeşit türlü efsane ve lâtiflernen ibaret. Qırım hanlığındaki giraylar haremi ale da bu künge qadar soñuna qadar ögrenilmegen ve diqqatlarnı celp etken bir yer olaraq sayılmaqta. Faqat eminliknen aytmaq mümkün ki, giraylar haremini diger ükümdarlarnıñ haremlerinen qıyaslamaq mümkün olmaz. Misal olaraq, İstanbulda yerleşken Top-Qapı Sarayındaki haremnen Bağça Saray haremini qıyaslaycaq olsaq, mında dünyanıñ dülber qızlarını toplamaq kibi bir adet yoq edi. Giroylar, ömür arqadaşnı seçken vaqıt, pek diqqatlı olıp, birinciden qıznıñ nasıl soydan kelgenine baqa ekenler. Malüm olğanı kibi, Hadji, Litvaniyanıñ Trakay şeerinde yerleşken bir qalede dünyağa keldi. Babası, Giyasaddin, Qırım ulusı içün savaş alıp barğanı vaqıt, oğlannıñ terbiyesinen Asiye hanım oğraşa edi. Aynen o, hacığa, Cengizler qanından kelgenini ve Qırım ulusını idare etmek kerek olğanını añlata edi. Hacı Giray tahtqa keçken soñ Asiye hatun Qırım sarayınıñ eñ tesirli qadını ola. Bu qadın, büyük ihtimal ki, hanlıq işlerinde büyük rol aldı. Kefeli keşiş Giacomi Campori aytqanına köre, biñ dört yüz otuz dört senesinden başlap Qırım hanı idareciliginde olğan Asiye hatun Kefeni, Ara-sıra ziyaret ete eken. Büyük ihtimal ki, Asiye hatun cenevizli faktoriyalernen alâqası bar edi. O şahsen elçi Grimaldinen muzakereler alıp bara, er sene Hanlar sarayına limanlardan kelgen para bergisi berilmesi ile bağlı añlaşmalar kerçekleştire edi.
Giraylar sülelesinden kelgen qadınlar qapalı degil edi. Olar özleriniñ yüzüni gizlemegen. Tek on altıncı asırnıñ ortasında Osmanlı devleti tesirinen bu qadınlarnıñ alı biraz deñişti. Olarnıñ ayatı qapalı olğan haremde keçmege başladı. Haremde Hanlar Sarayınıñ episi qadınları yaşağan. Analar, tizeler, apaylar, apalar, qızlar ve episi saraynıñ qadın hadimleri. Qadınlardan ğayrı, haremde kiyazlar ağa yaşağan. Olar haremniñ tış dünyasınen alâqalarnı taqip etip, olarğa bağ tutmağa yardım etken. Kiyazlar ağalarnıñ da yardımcıları, hadım beyler bar edi. Haremni ana beyim, yani valide idare ete. O, Qırım hanından soñ eñ tesirli insan eken. Bu unvan hannıñ anasına, büyük apayına ya da hanlıqnı idare etken hannıñ ömür arqadaşına berile edi. Ana beyim ya da valide sultan, hanlıq sarayınıñ birinci qadını, ürmet ve sayğığa nail edi. O, hanlıq topraqlarından yarğa bir çoq evlerge saip edi. Bunen beraber Qırım baylarından digerli bahşışlar ala eken. Qırım hanlığınıñ esas qadını temsilcisi divan toplaşuvlarında iştirak ete eken. Bu temsilci valide sultanıñ em sesi, em de qulağı edi. Söz aqqına saip olğan ana deyim temsilcisinen devlet içün müim qararlarınıñ alınmasına tesir ete edi. Bunen beraber ana beyim avropalı monarhlarnen diplomatik muzakereler alıp barayken. Ana beyimniñ sağ eli Kaznadar Bikeç edi. Harem hazinesi kibi mesüliyetli vazifeni hanlar eviniñ ürmetli qadını ala eken. Han hareminde daa müim bir vazife bar edi. Basamaqlarğa köre, bu rütbe ana biyimden soñ ulu hane olaraq kele edi. O da, valide kibi, aylıq ala, bir çoq topraqlarğa saip ola ve kerek olsa ana biyimniñ yerine keçe bile edi. Harem sakinleri özüniñ isteginen divanhanede olıp keçken tantanalı tedbirlerge qoşulmağa aqları bar edi. Esas zal qapusınıñ töpesinde bugün de bugün pencerelernen balkonnı körmek mümkün. Aynen mında harem sakinleri kele ediler, olar olıp keçkenlerni mında seyir etip, özleri ise körünmey qala edi. Olar da saray azbarında keçirilgen arbiy talimlerni seyir etmek aqqına saip eken. Hanlarnıñ ömür arqadaşları istegeni vaqıt Bağçasaraynı terk etip, şeer tışı saraylarnı ziyaret ete bile ekenler. Han balalarını sultanlar dep adlandıra ediler. Olar haremde analarınen beraber yaşağan. Ve eger qız sultan evlengenine qadar anasınıñ tiziniñ tübünde otursa, erkek sultanlar yedi yaşından tasil almaq içün anasınıñ qanatından ayırıla edi. Bazılarda olar evde bulunıp ta tasil ala ediler, amma ekseretnen olarnı Qabardağa yollay ekenler, anda olar özüniñ atalığınen evinde yaşağan. Qayd etmeli ki, Giraylar adiy qızlarnen evlenmegen. Han qorantasında bu Qırım hanı içün ve hususan bu evlilikte doğğan balaları içün tenelyanz dep qabul etile edi. Bu sebepten hanlar tek Zadegan ailesiniñ qızlarnen evlengen. Yani hanlıq sülelesine lâyıq olğanlarnen, esasen bu şerin beylerniñ qızları olğan. Bazılarda hanlar ömür arqadaş olaraq özüniñ uzaq aqrabasını seçi ediler. Misal olaraq, han Bahadır Giraynıñ ömür arqadaşı Hanzade hanım Bura Ğazı Giraynıñ qızı edi. Bu qız pek naiv ve babası kibi şiirler yazğan. Bahadır Giray ve Hanzade hanum arasında olğan aşq aqqında efsaneler bile yazğanlar. Bundan da ğayrı mında eskiden qalğan türkiy adet, livirat, bar edi. Yani ölgen hannıñ tul apayı özüniñ vefat etken aqaynıñ aqrabasınen evlene bile eken. Giroylar sülelesiniñ sultan qızına kelecek olsaq ise, olarnı sadece yüksek rütbeli beyler, devlette yüksek yerlerde çalışqan hızmetkârlar ve bazılarda Osmanlı sultanlarınen evlendire ekenler.